санааларгын туруораан оо комсомол эн буоллун миэхэ туойар муоранан хаһан ханна ол этэй ыстаах тимир сирдьитим хаһан хайа күн этэй мин эйэхэ кэлбитим үлэ ыры күнүгэр бурдук ынах төрүүтэ дьикти тимир кэккэҕэр эллэй диэн ол киирбитэ

Ыстаал буулдьа ардаҕар түспүн биэрдим ордук дуу Татым санаа сыыһа сол бэҕэһээҥҥи ааспыт түүн Тимир сирдьит комсомол эн бу күнүҥ улуу күн Ол да буоллар ааспыт күн остуоруйа кэрдииһэ, умуллубат уот дьүһүн, бастыҥ хардыы кэриэһэ. Туман буолбут хонуктар тумулларын кэтэҕэр кыһыл буурҕаттаахтар ньиргиэрдэр эһиллэр. Ленин сирдиир илиитэ саҥатыгын дуораана, кылаас-кылаас сэриитэ ыччат күүстээх долгуна. Бары эдэр уохтары батталлааҕы эһиигэ, туруҥ баайы самнара киирин тиһэхсэриигэ. Ленин ити саҥата мөлүйүөннэри туруорда, буулдьа уоттаах буката буржуй тыынын булкуйда. Буурҕа буулдьа дьылыгар каландрашвили командир ыстыктарын уһуга хоту диэки кылбардыыр. Тойот үөрэтэр оттор бандаларын бараары туруннубут доҕот Торбаттаммыты быыһаары Баттаммыты быыһаары Ыстыктары ыллыбыт Кыра саха омугу Өрүһүйэ бардыбыт Тардым сааҕыт самогун Каландарашвили командир ыйаах тылын иһиллээт халҕаһалыы айанныыр ыстыктардаах этэрээт. Буурҕа буулдьа сырыытын ким хайаан да тохтотуой, булгу барбыт кынаты ким хайаан да көтүтүөй. Хайа тааһын быыһыттан хара хааннаах бандьыыттар Каландарашвили партизан хаарын тыынын быспыттар Онно эдэр буойуттар эһэлэрин кэннигэр кыһыл былаах анныгар харахтарын симпиттэр Буурҕабыыл дьадьылыгар мустаах муора дьонноро саһыл сыһыы буолагар баррикада буолтара Онно строд дьонугар уонтан тахса сууккаҕа утуйбакка охсуһар оҕо дьоннор бааллара Эдэр левтар уохтара эстибэккэ кыайбыта, офицердар сыаптарын бомбатынан ыспыта. Совет сирин былааһа охсор күүһэ чиҥээхтээн, сиидэ буолбут былааҕа Дьокуускайга киирбитэ. Онтон бэттэх ким умнуой кыһыл хаалтыс эрчимин тимир чэгиэн бойобуой тэйитиини биэрбитин Артыам ыйап далаҕа атааканан түспүтүн ыстаал буулдьа ардаҕа абаҕаттан үүрбүтүн Буурка буулдьа дьылыттан муҥа буһан өлбүттэр хайа сүрэх хааныттан Сүппүт-өспүт үһүлэр Оҕус герой хоруобун уомүн тоҕо умнуомуй, ахтан-санаан көрөбүн, сүрэх түөспэр содуомнуур Тоҕус өлбүт буойуну баттыы түһэр тоҥ буору, көмөр санньыар ырыаны, саанар саты тыллары Тимир төһө тыырбыттар илиилэрин бысталаан, кыылга, чуорга сиэппиттэр өлбөт өрүөл партизан Хобуулдьа ардаҕын көрсөн өлбүт буойуттар кимэ-хайа ааттааҕын сыллар күннэр соппуттар Уҥуохтарын күллэрин улуу халлаан ытыга күүстээх силлиэ-силлиэрэн күнэн-туман ыспыта Арай норуот өйүгэр сырдык сулус буоланнар, баайы кытта биилэһэр сүрэхтэргэ тыыннаахтар Үөскүүр үйэ уот күнүн, хаанын биэрэн көрсүбүт. Мин биир сырдык мөссүөннү умнубаттык өйдүүбүн Кыһыл Кыайыы туһугар бастыҥ кэккэ ыччаттан Бардам түмсүү уотугар кини баһын уурбута Охто өлө охсуһар сырдык чааһын иннигэр таптыыр ахтар атаһар суругунан тыл этэр Дьоллоох кыһыл кыргыһыы толоонугар мин бардым баҕар өлүөм бии кыыһы Иитэр диэммин хааллардым Өйдөр, өйдөр, доҕоруом, кэриэс тылбын умнумаар, кыыстан кыһыл таас боруон чалханын таһаараар. Кини кэлэр үйэҕэ кыыһын бэлэх ууммута, өстөөх кыыллыын киимсиигэ эдэр баһын туппута. Манна бүгүн ол кыыһа комсомолка уот силлиэ хараҥалыын кыргыһан аҕас уолун ситэриэ. Ленин сырдык кэриэһин өрө туппут саллааттар буржуй кылаас кэрчээһин көрсөн өлбүт геройдар. Каламаҥҥыт күүтүнэн хаппахтаммыт хараххыт, кэрэ дьоллоох өлүүнэн өлбүт төлөн сүрэххит. Өлбөт-сүппэт мэлдьитин, умнуллубат сулустуу, үүнэн-үйэ имнэрин эҕэрдэлии туруохтун! Оробуочай өстөөҕө тыҥыраҕа куттуурун ыйан турар тоһоҕо ааспыт буурҕа буолуохтун! Үүнэр үйэ илиитэ эдэр хотойу комсомол Уоттаах уһук сэриигэ мэлдьи куруук бэлэм буол. Халлаан диэки хайыһын хара суордар көтөллөр, эмиэ хааннаах ыһыаҕы тэрийээри көбөллөр. Эмиэ буурҕа тыаһыаҕа, онно өстөөх ытыллы, саа күүстээх ырыаҕа кыһыл кыайыы туойуллуо.